Ġili kollok inkwiet li forsi għandek ħafna responsabilta bla li U zgur ħafna responsabilta.
ħafna, ħafna, ħafna. Ġili tibza li forsi ħad zbal li. Li zbal dem, li sa ta' għasal. kas ma stajċ, ma stajċ nieħu zbal f'dan dan tagħmel ċol fih. Li noqgħod attentissimu, jien ma noqgħodx ma nippreżentax xieda. Jekk ma nkunx ċert mill-li qed nagħmel biex ngħidlek. Kif stress imma xogħol It is very stressful għax inti l-ħin kollu għaddej lejlu nar. Eh, f'dan il-kas għetlek dawn plezzin għaddej. Plus il-każijiet l-oħra li qed eh. jippajljaw lek, ġifieri. Irid insaqsik, ġifieri, meta tajt għaddej lejlu nar, għax il-ħin għax huma affarijiet li l-ħin kollu jibqgħu ibernu f'moħħok. Jibqgħu ibernu plus li għandek każijiet oħra li ma tistax tieqaf tittaħħaq il-każijiet l-oħra, plus li tittaħdem fuq dan il-każ.
U int kont tħoss responsabbiltà li dax-xogħol tagħmlu. Bilfors, trid tagħmlu, jew ħa tagħmlu sew, jiena bniedem li jew ħa nagħmel ħaġa sew jew ma nagħmilha xejn.
F'liema punt iddeċidejt għax inti dħalt fl-81 mal-forensika kważi mhux bi żball li max dik l-unika għażla li kellek. Ma kellix alternattiva. Però f'xi punt donnu isek L-imbagħad l-affarijiet.
Tajt li dini ħajti.
L-affarijiet imbagħad jibdew sejrin tolli din il-każijiet jibda jkollok il-każijiet il-qorti, you're, you're entrenched fis-sistema. Ma kien hemm punt li għad, eh, joġobni da. Toġobni, joġobni da. No, għajt sejjer normali mbagħad. Għax tinsiex inti tinqabad mbagħad fin-nassa tal-qorti. Li tagħmel x'tagħmel, jiġifieri. Jekk inti ehm, Kont qiegħed espert tal-Qorti. Il-każijiet tal-Qorti ma jsirux illum jew għada, ġid li jiġu tiġi mressaq il-Qorti biex tagħti xhieda, sentejn, tlieta, erbgħa, ħames snin wara. Għandi każijiet anke għoxrin sena wara, ġejt. Jiġifieri ma tistax titlaq mix-xogħol. Imma bqajt bqajt Anka anka biex biex biex biex tirtira mix xogħol ukoll problema xan wara li tirtira tibqa' tiġi maħajja ġorda. Ħa tibqa' tiġi msejja. Tiġi msejja.
Eh, però għajr il-fatt li nqbad f'din il-isu f'din il-inti semmejta. Mbagħad jiġi.
Eh. Imma għajrek kien hemm mumenti fejn kont tajt Eh, dan dan ix-xogħol qed tini sodisfazzjon. Le, xogħol- Jogħġobni, jiena kapaċi fiha di u nista'. Ix-xogħol kien qed jagħtini sodisfazzjon, speċjalment meta bdejt em, każijiet kbar kont kont nikkonsulta wkoll ma' esperti barra minn Malta, ma' xjentisti oħrajn barra minn Malta, speċjalment mal-Metropolitan Police, il-Lambeth North, il-Laboratorju Forensiku tal-Pulizija tal-Metropolitan, l-Ingliża. Kont nikkonsulta mal fejtlu dokumenti, kont nikkonsulta mal-laboratorju l-Home Office Laboratory ta' Birmingham li huma speċjalizzati fuq dokumenti. Fejn f'każijiet oħrajn kont nikkonsulta ħafna wkoll mal-Buntex Kriminalamt il-Ġermanja, kienet kien għandhom laboratorju kbar immens f'Wiesbaden. Hmm. U Bundex Kremlinamt hija hija istituzzjoni għandha madwar 20,000 xjentist u jiena waħdi kont jew l-iktar li mbagħad bdejt indaħħal xi ftit nies miegħi. Ma kellek aċċess għal dak li kien il-vangwardja ta' xjenza forensika ta' dik il-ħabta ġifieri. Eżatt. Kien mument eċitanti nis. Ah, Skur ħafna.
U peress li jiena fix-xogħol tiegħi kont waħdi għall-ewwel u mbagħad bil-mod il-mod bdejt indaħħal xi nies. Ridt bilfors insir espert ta' kull section li nagħmel. Jekk hu demm, jekk hu osplussivi, jekk hu handwriting. Ma kienx hemm ħaddieħor biex jagħmilha, bilfors ridt nispeċjalizza jien. Kont naqra ħafna, kont indaħħal ħafna ħafna magazines tal-forensika, kont twice, three, four times a year kont immur Metropolitan Police jew inkella l-Bundeschriminalamt u nikkonsulta ma' xjentisti oħra hemmhekk. Kont taqsam il-każi tiegħek magħhom? Naqsam il-każi tiegħi magħhom u nikkonsulta magħhom speċjalment fejn jidħlu handwriting, fejn eh, għallew il ma kellix daqshekk expertise, mbagħad bdejt nikkonsulta u niċċekkja li x-xogħol qed nagħmlu tajjeb, fil I had a second opinion from from the best scientist li jeżistu fid-dinja dak iż-żmien. U meta darba minnhom kont mort il-Buntex kien imlamtu il wara li dort is-sezzjonijiet differenti. Ġejt infurmat li l-head tal-Buntex kien imlamt, Professor Kuba, kien xtaq joħroġni għall-ikel fil-għaxija. Hu ħadni f'restaurant, qalli Dottor Abela Minici, qalli mill-informazzjoni li għandi mingħand in-nies tiegħi kollha mis-sezzjonijiet kollha differenti, qalli tidher li għandek expertise in all these fields. Qalli you're better than me, qalli you should be in my place. Only hu kellu salarju daqsi, x'hu jien kelli salarju żgħir. Miżeru. Miżeru.
Mela, tlaqna?